Aled Gwyn Job, away with words. A week is a long time in politics. Geiriau a briodolir i'r Prif Weinidog Llafurol Harold Wilson. A'r hyn oedd gan Wilson dan sylw, wrth gwrs, oedd y syniad yma fod pethau'n gallu newid yn rhyfeddol o sydyn yn y byd gwledyddol a hynny o fewn cyfnod cymharol fyr. A falle gallan ni ymestyn yr, y syniad yma i'r cyfryngau torfol, a'r modd y maen nhw wedi delio hefo dwy stori fawr yn ystod yr wythnos ddiwethaf. A'r ddwy stori hefyd yn eu tro yn tanlinellu yr elfennau yma o anniddigrwydd sydd yn bodoli ymhlith y cyhoedd bellach ynghylch ymddygiad y cyfryngau torfol, a'r diffyg ymddiriedaeth hefyd sydd yn bodoli ymhlith y cyhoedd yym ynddyn nhw bellach. Un pol piniwn ryw chydig o fisoedd yn ol yn awgrymu ma dim ond 13 y cant o bobl bellach sydd yn ymddiried yn y cyfryngau torfol ac yn credu eu bod nhw'n deud y gwir wrth y cyhoedd sydd yn ddeud mawr iawn yy mewn gwirionedd. Wel, os cofiwch chi y stori fawr wythnos ddiwethaf gan y cyfryngau, oedd y saga yma am ymgynghorydd personol Boris Johnson, gŵr o'r enw Dominic Cummings, a'i daith enwog i Durham i geisio lloches deuluol i'w fab, yy gydag ynta a'i wraig yn sâl. Wel, mi dreuliodd y cyfryngau ddyddiau lawer yn ceisio disodli yy Dominic Cummings. A hynny gan i gyhuddo fo o dorri un o reolau aer y Llywodraeth ynghylch ymbellau cymdeithasol. Yn ôl y cyfryngau, mi oedd Cummings wedi cyflawni anfadwaith gyda'r gwaethaf yn ei daith i fyny i Durham a rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn mynd cyn belled â dweud ei fod o yn anuniongyrchol wedi arwain at farwolaethau miloedd o bobl trwy fod mor ddi-hid o'r ymbellau cymdeithasol holl bwysig yma. Ond yr wythnos hon, mae'r naratif yma am bwysigrwydd ymbellau cymdeithasol wedi diflannu yn llwyr. wedi'i daflu allan o'r ffenest a defnyddio dywediad cyfoes poblogaidd, a hynny yn y modd mae'r cyfryngau wedi delio gyda'r protestiadau a'r terfysg yn sgil y digwyddiad erchyll hwnnw yn America pan laddwyd gŵr o'r enw George Floyd dan law yr heddlu yn Minneapolis. Digwyddiad a ffilmiwyd ar gamera, y digwyddiad erchyll a chwbl an esgusodol. Ond yn y modd y mae'r cyfryngau wedi delio gyda'r ymateb i hyn, y mae'r rhagrith yma yn dod i'r golwg, oherwydd agweddau canmoliaethus ac edmygus y mae'r cyfryngau wedi'i ddangos tuag at y protestio a'r terfysg yn America ac yma ym Mhrydain. Does dim sôn am ymbellhau cymdeithasol, mae fel petai Covid 19 bellach jyst yn rhyw freuddwyd sydd wedi diflannu i niwl y gorffennol, a'r protestwyr wedi cael eu gosod ar ryw bedestl. ganddyn nhw. Mae'r cwbl yn dangos unwaith eto hefyd sut mae diwylliant America wedi coloneiddio yn meddyliau ni yma ym Mhrydain, a phobl yn yn ymateb i'r hyn sy'n digwydd yn America fel petai o yn digwydd yma, bod America fan hyn i bob pwrpas. Mae'r stori hefyd yn dangos i ni y grym rhyfeddol sydd gan y cyfryngau cymdeithasol heddiw, cyfryngau megis Twitter a Facebook, yn y modd bod nhw'n gallu mobileiddio pobl, i symbylu nhw, i ysgogi nhw, a'u perswadio nhw i weithredu ac i brotestio. Wel, 'da ni'n gwybod bod y cyfryngau yma yn porthi teimladrwydd ac emosiynoldeb, ac mi ydan ni wedi gweld yr elfen yma ar waith yn y protestio a'r terfysg sydd wedi digwydd. Mae'r achos ei hun, wrth gwrs, bod yn wrth-filiol, yn achos teilwng iawn, ac yn achos sydd yn yn fodd i symbylu llawer iawn o bobl, pobl ifanc yn enwedig, sy'n teimlo bod hwn yn rhyw achos y mae angen iddyn nhw roi i hamser a'i hegni a'i holl angerdd i fewn iddo fo. Ond mae yna berig o dderbyn sloganau yn unig ac anghofio am unrhyw feddwl critigol gyda'r holl saga hon. Mae o'n ddiddorol iawn i i weld be' ydi holl athroniaeth mudiad o'r enw Black Lives Matter. Oherwydd ma' ma' ganddyn nhw naratif ddu a gwyn iawn ar fywyd os mae ddeuwch i mi'r yy y jôc fach yn fan'na. Maen nhw yn dueddol o ddarlunio pobl dduon fel un monolith, un bloc o bobl sydd yn yn ddiamddiffyn, yn orthrymedig, yn wan, yn fregus, yn ddioddefwyr, yn creu syniad yma mai victims ydi pobl dduon i gyd. A mae hynny yn eironig iawn yn hiliaeth o chwith i bob pwrpas. Inverse racism ydi'r term yn Saesneg. A mae hynny hefyd yn wir yn y modd y disgrifir pobl wynion fel un bloc monolithig o bobl sydd â rhagorfraint, sydd yn freintiedig, sydd yn orthrymwyr a sydd yn holl bwerus. Mae pobl wynion fel un bloc o bobl yn cael eu disgrifio fel gorthrymwyr. Felly, mae gennych chi ar y naill llaw pobl sydd yn ddioddefwyr, ac ar y llaw arall mae gennych chi pobl sydd yn orthrymwyr. A dyna'r darlun du a gwyn a simplistig iawn sy'n cael ei ei hyrwyddo gan y mudiad yma. Does 'na ddim math o gynildeb, dim math o nuance, dim math o yy amwysedd yn perthyn i'r darlun yma. A mae 'na rywbeth yn broblemus iawn am ddarlun felly, oherwydd be mae o'n du- dueddol o wneud ydy cynyddu'r pegynnu 'dan ni'n weld yn yn cymdeithas ni, gosod grwpiau yn erbyn ei gilydd, cael grwpiau i fod yng ngyddfa ei gilydd. Byddai y person amheugar falle yn dechrau gofyn cwestiynau Oes 'na rywrai neu gilydd yn yn hyrwyddo'r agenda 'ma? Oes 'na rywrai neu gilydd am weld grwpia' benben a'i gilydd, yng ngyddfau'i gilydd, oherwydd bo' hynny'n yn siwtio eu hagenda nhw? A ma' honno'n gwestiwn werth 'i ystyried. Wel, mi nesh i gychwyn hefo dyfyniad a mi 'na i orffan efo dyfyniad heddiw. Mae Morgan Freeman yn actor yym Americanaidd du enwog iawn, llawer o- la- llawer iawn ohonoch chi wedi wedi gweld ei ffilmiau fel actor rhagorol iawn. Ond Morgan Freeman wedi bod yn deud ers peth amser bellach ei fod o'n poeni bod 'na ffasiwn beth a diwydiant hiliaeth mewn bodolaeth, bod y diwydiant yma mewn gwirionedd, a diddordeb mewn gweld y syniad o hiliaeth yn parhau, oherwydd bod hynny yn rhoi arian iddyn nhw, ac yn rhoi statws iddyn nhw, ac yn rhoi dylanwad iddyn nhw yn y gymdeithas, a bod hynny, yn ei farn o, yn mynd yn erbyn buddiannau pobl dduon at ei gilydd. A dyma mae o wedi ddeud, If you, if we want to bring racism to an end, we need to stop talking about racism. A beth sydd gan o dan sylw yn fan hyn ydy dweud bod rhaid i bobl symud i ffwrdd o'r syniad yma o feddwl am bobl yn ddu neu'n wyn, a bod angen symud tuag at drin pobl fel unigolion. fel bodau dynol ac ystyried popeth o safbwynt yr unigolyn yn hytrach na safbwynt y grŵp, a geiriau doeth iawn gan Morgan Freeman.